Borɔma anim ama yɛba aba abɛyɛ saa community day senior high schools no yɛyɛ mu forty six yɛfiri akonnwa so yɛsate one twenty three forty six deɛ yɛkɔ ne yɛwie. Is my bladder blind? Because if, if, I'm not sure it's even blind. Blind is not even a fair word to use because even the blind can see.

na waduru hɔ. na ɔno aduru hɔ no na charge fa kɔfɛ. movie bi na yɛfrɛ no flash no wahwɛ da. an aha saa pɛpɛɛpɛ. ɛnso so John Mahama baeɛ wantumi anyɛ ho hwee enact a freedom of information bill so the public has access to official information to enhance the fight against corruption John Mahama baeɛ wantumi anyɛ Nana Akufo Addo ɛna ne- n'abɛn so RTI aba aba mhm. reverse Ghana's image as an easy target for money laundering

ɛɛ o oh, dabi kame silesi kɔ top no ba ba tufa bra down na maame maame nkɔ no left. asante ɔpɛ ha ɔbɛkɔ maame nkɔ ne se mra. Mm. abolish the office of accountability that ghanaians believe protects corrupt officials ama. Ah,

processing in all northern regions to achieve fifty thousand tons per year ɔbɛte nkuto processing factory ɛwɔ ɛsoro hɔ nom kwaku yamutu wayɛ create a special pension scheme mm -hmm. to encourage farmers wow, and wow, fishermen cool. associations kwaku yɛn nso a wanyɛ jɔmaama time ɛna mm. sika ateɛ three four de sika ne kɔ npr na ɛyɛ ya wɔn wɔn ɛn release yi. Ɔtaa edi yɛ no. Rehabilitate abandoned but viable manufacturing enterprises such as Kumasi Jute, Abosso Glass Factory, Tannery and eh, dɛbɛ car fibre, Pomazi Factory, Kwaku, yɛn no so a Yamutu, wanyɛ. wanyɛ, mm. Explore an integrated iron and steel industry at Ɔpɔn Manso, Kwaku, wɔboa, wanyɛ. wanyɛ. Set up a Ghana Commodities Exchange to provide

Ae. Ma no ma. Da biara ma no ma premise. Ɔfa adaka bere mi kyia wo. Da biara ma no ma premise. Obi nka kyerɛ mu ɔfa Mahmudu. Ye. Sɛ mi kyia no. Reduce post harvest losses. Mm-hmm. Increase storage. Ɔdɔn mpatsɔ to bo asa.
Mm-hmm. Do you know sɛ ɛnɛ mm-hmm. premise no under how akumsen ɛna na akufo ado yɛayɛ ne sɛ fuel station a wokɔ a wokura wo sika mm. na wakɔ akɔgyina hɔ ne wabu premise Ɛsɛ na wokobu petrol wɔ filling station na de akɔ akɔyɛ w'adwuma. Under NDC, na premises no sisi manoma no mu dan mu. Ne yɛ ahɔde, woyɛ MPP ni a, na ɔpa no ama obi, mm. ɔpa wɔ ma. Ɛnɛ, when was the last time a wote, wei na ɛyɛ a na ɛma nkurɔfoɔ ka sɛ Ghanafoɔ wɔ awerɛfiri. Mm. Yɛnya biribi pɛ ne adwene ayɛ sɛ ɛyɛ entitlement when was the last time a wote sɛ premise ashorte when was the last time a wote sɛ fantefoɔ anaa nkranfoɔ ɛyɛ eh, demonstration ɛyɛ eh, agitation wɔ premise ho mm-hmm. manoma manoma obi de manoma metia no wɔka kyerɛ me wɔfa adaka bere sɛ metia no paa mese manoma da bia premise nsɛm and then this ne dwɔmaama ɛnɛ mm-hmm. kɔdɔn Ne nyinaa ayɛ dɛn? Ɛkɔ. Ase fi sɛ premise ne wiase bi. Eh, Asɛ yɛ nsu premise bi. Issues bi a ɛma ho. Ah, wonte. Wɔse eh, address gender inequality mm -hmm. by ensuring the expeditious enactment of the Affirmative Action Act. Mpatsɛ wɔhe wɔyɛ yi.
Ɔnatɔ wɔn ntumi anyɛ ɛnura and Akufo-Addo ne yɛ apaase Affirmative Action Bill no into law.
to establish a commission of inquiry to investigate matters related to public land acquisitions. Yeah, mutu.
But in fact, ɛyɛ under Bawumia ɛna ne ya digitalize ɛɛ eh, land ɛfɛn eh, ne sɛn ɛɛ eh, processes no mm-hmm. ɛwɔ Ghana. Mm-hmm.
Waku. Teacher yi yɛ fo. Mɛ b'a sɔ to bɔ ansa. Story na mi kan eni ye. Three Wamco workers mm-hmm. die in Cape Coast High

Ala, kɔ ɛ constructing two hundred new community day senior high schools. na ɛde kɔ di wɛ bank sika no. ɛno so a ala.
ɔna ɔmo afa yi na nka ɔka so bɛsi ten teacher training college. ɛna ɔso establish ten to one sa. rehabilitate and upgrade all technical schools. Mm-hmm. wanyɛ double tolls capacity toward processing garnet oil. not a pint of oil.

An integrated iron steel that should based on the uh, iron ore deposits at upon Masu in the western region. Mm. Why yeah. fertilizer industry to give impetus to uh, uh, agro development. Uh, why yeah. Ne nyinaa yɛ adeɛ a watwerɛ twerɛ mm. patɔ kɔ soro anaa asi nyambɔ kyerɛ asɛ asi a nyambɔ kyerɛ bɛ saa kwaku yɛwɔ bɛyɛ twenty minutes of dedicated time a saa nneɛma yɛ sɛ ɛde yɛ ɛne ne voice bi a ɛsɛ ɛde bɔ ka ho. waku yɛda ghana fo. nti ɛɛ eh, wei ne ɛɛ eh, na me me ɛyi bi a mehwehwɛ ama yi a mehu mm-hmm. meyɛ menim sɛ anka wobɛwie no me ho so na mehu ba so deɛ mm-hmm. mɛbɔ mmɔden a apɛ na mɛtumi de aba nti wei ne sɛ yɛka obi a ɔtwa hmm. ntorɔ a At least yɛtumi akoro no kill bɛyɛ four to six at least ɛde aba dwom ama afa ɛmo fa ne aba omi adeɛ ɔmo si wɔ twa so. Aya ɔka so bɛyɛ a ɔnyɛ ɛyɛ nti ɔmo so ɔyɛ torofo no ɔmo fɛ ne mmira. Ɔmo fa mmira no ɔmo nhwɛ nti nneɛma no bebree hɔ nom a dwom ama ɛka sɛ ɔbɛyɛ a wɔntumi anya asɛm bi asi anaa. Sɛ ɛyi dwom ama yɛsɛ wɔyɛ corn man no ɛna nana sɛ wɔnte ase ifa wɔde ma akyia ya wɔ ha paa nya no tuo wɔka no ma ka kakra mi so kisa adeɛ yɛ nsu corn man bɛyɛ su wagadere afei deɛ wie yɛ ɔse

wonyɛ wagadere a wobɛyɛ saa nneɛma wei aprepɛ wo ho asi ah.
nti na mehwehwɛ saa video no na anka mede akyerɛ nana sɛ nana wei ho asɛm ne yɛka yi o hmm, hmm. bikɔ clearly no na wotumi hu sɛ adeɛ a papa ne yɛ no ɔnoa n'anim akate awe no hmm.
na wogyina hɔ wo ne ma hoɔden abra ma yɛ mmerɛ ɔte aseɛ na wonim sɛ ɛnyɛ saa na woteɛ wonim sɛ ɛnyɛ saa na woteɛ ayo enti eh, abusua ɛɛ eh, ma mi bɔ wɔdɔ mi bɔ sound bi nkyerɛ mu. bàtɔ bugum.
ɛɛ eh, ma ne nyi ngum. ana ɛdase brɛ bɔwɛ bɔwɛ bɔwɛ mmiɛnsa so. na nneɛma mmiɛnsa deɛ ɛna ne yɛ kɔkɔpɛ nsuo anoma ne yɛ kɔpɛ akami natural mineral water na anoma busuafo nsuo wei. dase brɛ mi mhm. maa fela ɛnɛ nansa mhm. dabe na jɔnma ama no kɔ ɛkɔ tamale no. ɛ saturday no four days ago. ɔmo fi saturday no ɔno ɔmo baabi a wɔkɔ yɛ ɔmo kɔ osunyane eastbet hotel. Ah. na wɔn kɔ yɛ fan raising mhm. na wonim deɛ si wɔ hɔ yɛsɛ wɔn frɛfrɛ ɛyi ɛɛ contractors ne mhm. business community na ɛwɔ bono mhm. enclave wɔn nyinaa ne ahafo enclave wɔn nyinaa ne wɔn kɔ hyia wɔ eastbet hotel wɔn kɔ yɛ cash for seat. Mm. wɔn a wɔpɛ business man a wɔpɛ sɛ wɔtena ɛbɛ adwamaa ama no wotua fifty thousand.
wow wɔn a wɔpɛ sɛ wɔtena bɛyɛ sɛ ɛdi nkɛtɛ wotua thirty thousand. Ɔmo party foɔ including constituency chairman bi ne former constituency chairman bi a ɛnyɛ sika ntua no ɔmo ama ɔmo anwura hɔ hɔ koraa. Saa nti sɛ wopɛ sɛ wotena ɛbɛn John Mahama deɛ a fifty thousand Ghana cedis. Wopɛ sɛ wotena bɛn Asiedi Nkɛtɛ a thirty thousand. Nti ɛyinom ɔmo aka ka ne hɔ ɛ nti twenty thousand ti dɛ wo nearnest dwɔmaama no ɛna ɛkyerɛ sika a wobɛtua nti ɛno na ɔmo de kɔ dii ɛwɔ Eastbet hotel wɔ Sunyani. Na saa nkorɔfoɔ mmienu nyinaa wo tena bɛn na adeɛ mfasoɔ na ɛde nti ɔmo kɔ frɛ frɛ o oh, ɛbɛ sɛ yɛhyia business community na ɛfɛ ɔmo kɔ duru hɔ a ɔmo atwa aboa ma ɔmo nti ɔmo ɛkɔ tena tena cash for seat no a. Obi wɔ hɔ a wotena ne nkyɛn a wonsɔre no abo ɛnsa no wonom bi but wonsɔre no abo nti ɛni ba yɛkɔtua sika kɔtena no saa yɛde ah, wonsɔre no abo ɛti da so berɛ ask for seat ɛna ndc foɔ ɛkɔyɛ ɛna wɔsunyan ɔmo fi tamale no sɛ ɔmo kɔyɛ fan raising nti mm. ɔmo ɛtena

sɛ megyɛ fi deɛ wokɔhyɛ abɛ no de aten siri so ɛne sɛ daaseberɛ deɛ ɛkɔ siyɛ ɛwɔ sunyan no no hmm. nti ndc foɔ kɔyɛɛ cash for seat nti nnipa ɛtena jɔmaa ma nkyɛn ɛne ɔmo ɛkyinakyina ne adeɛ nyinaa ma na ɔmo paatifoɔ mpanimfoɔ no bu sɛ obi yɛ paati former constituency chairman hmm. na wate sɛ ne paati yɛ fan raising na ɔkɔ bi ɔkɔ bi ɛso ɔkɔ so wura mu a fɛsikabra wɔnyɛ sikɛntini akana si abɔnten. wow

Circuit meeting biaa biribi a wɔbɛyɛ no secret biaa ɛho te. Berɛ biaa yɛbɛkɔ election na sɛ NDC bɛ lose a, eh, wɔn firi Ghana kɔyɛ biribi wɔ baabi te sɛ deɛ wɔn kɔ Russia yi. Wɔn nuru hɔ na Ghanafoɔ hu. Wɔn kɔhyɛ kokoam sɛ wɔn yɛ meeting, wɔn mpie na Ghanafoɔ nyinaa hu. Ebi na asa ato wɔn de si ano. Nti hmm. ato loto anka nti loto no ɔmɛwe pɔtɔɔ ato anɔpɛ yi ɛwusa nti yɛde yɛde ho asɛm nyinaa bɛba na kae sɛ anɔpɛ yi abɛn pɛkyɛ promo no nso so ɛbɛkɔ so Na ɛnɛ nso so as usual yɛbɛkyɛ sika na sika a yɛbɛkyɛ no ɛɛ eh, yɛbɛkyɛ sika.